Яңа көн туа. Басуга чыгып сине каршылыйм, игелекле кояш. Ил йортыбыз имин, җиребез киң, эчәр суыбыз чиста. Сулар һавабыз саф булсын. Тик нигә болай дулкынланам соң? Минем бит гомерем шулай үтте. Таң белән уяндым, кырга чыктым, иген иктем. Караңгы төшкәч кенә башым түшәккә тиде. Игенче бит мин. Ә игенченең гомере. Кояш белән үлчәнә. Авыл җирендә кеше үз асылын ныграк тоя. Мең еллар элек тә малларны көтүгә куганнар. Көтүченең чыбыркысы шартлап алган, тирә-юньгә яңа сауган сөт исе таралган. Ул бүген дә шулай. Шулай булган, шулай булачак. Чишмә телен чынлап аңлар өчен монда туарга, монда яшәргә кирәктер бәлки. Сулышың киңдер хәзер. Кулагыңны алмаштырдык, каруладык үзеңне.

Әйбәт, Аллага шөкер. Сулар ага, комнар күчә. Эй, гомеркәйләр. Без яшь чакта шау-гөр килеп чишмә буена уенга төшә идек. Кайнап тора иде чишмә буе. Хәзер дә яшьләрнең эзе суынмаган икән әле. Ат аунаган җирдә Төп бала, шулай булган, шулай булачак. Әрҗәгә гәрәбәдәй ашлык куелганда, игенченең күңел халәтен кем генә аңлар икән? Шулай сөенер өчен маңгай тирен түгеп эшләргә кирәк башта. Язның бер көне елны туйдыра диләр. Ә андый көннәр һай күп кирәк. Ләкин тәнең сәламәт булганда, хезмәт Үзе зур бәйрәм ул. Эше барның ашы бар.
Нишләп йөрисең, Раскут бабай? Әллә мин әйтәм яшь чакларны искә төшереп, бер әйләнеп киләбезме? Әйдә, әйдә, утны!
Хәзерге комбайннарны күр инде. Һи, безнең заманнар белән чагыштырып та булмый. Шулай да без дә сынатмадык. Тузанга батып кайтып кергәндә, балалар куркып кача иде. Сынатмадык. Урак батыры дип ел саен зурладылар, мактап гәҗитләргә яздылар. Бер елны машина да биргәннәр иде, рәхмәт төшкере. Колач зур хәзергеләрне. Кара син бу егеткә, сәйранга чыкканмыни? Юк, сәйран түгел. Әнә бит нинди эшлекле ул. Аның кулында хәзер ил язмышы. Дөнья тоткасы шундый егетләр булганда, без әле яшибез. Яшибез. Шулай булган, шулай булачак.
Әбәк! Хәлләрегез.
Әйдә, әйдә, Расул бабай. Түрдән узал, әйдә. Исәнме, кызым. Әйдә.
Сыйлан, сыйлан, бабай. Васуда бит ризык тәмле була, үзең беләсең. Кая балалар, килегез әле. Мәгез әле сезгә. Куян күчтәнәче.
Туфракның сулаганы ишетелә сыман. Иген исе һавага таралган. Шушы туфракка басып, шушы һаваны сулаган бала начар кеше булып үсмәс. Игенче һөнәре иң миһербанлы, иң игелекле һөнәр. Үз-үзенә басып килгән баланы күрүдән дә зур бәхет юк ата-ана өчен. Игенче һөнәре илдә дан тотканда гына киләчәгебез өметле. Шулай булган, шулай булачак.

Әнә ул. Сәлам. Әйдәгез утырыгыз.
Сиберләнеп моторланып киткәнсең. Мотор киемнәр киеп кая берәр җиргә барырга җыенасың әллә? Максут абый. Шулай. Ул гына яшәрми калмас инде. Әйе, шулай. Авылыбыз яшәрә бит. Карагыз әле нинди матур йортлар калкып чыкты. Ә нинди матур, ямьле үй туйлары уздыралар. Президентыбызның әмере буенча безнең авылда да бит 30 йорт оякка басты. Шулай бит, Шулай, шулай. 30 йорт Тергезелде бит. 30 ел үзе бит бер авыл. Аллага шөкер, быел икмәк тә уңды. 5 ел бит интектә корылыктан 5 ел. Ә сез беләсезме, быел гектардан ничә сетер чыккан? Менә. Бәрәкәтләр ризык булсын.
Бәрәкәтләр. Рәхмәт, рәхмәт. Игезнең туе котлы булсын. Әйдә, биеп җибәрәле мактау. Хак хатыннар мак.

Иртәгә без сине оныгым белән кабат каршы алырбыз. Кыр карабының иңенә салып, ул сине хокка таба алып китәр. Озын һәм имин булсын аның юлы. Маңгай тирен түгеп эшләдем. Шуңа да күптәннән беләм. Икмәк булса, күңелдә җыр бер курчын да югалмас. Шулай булган, шулай булачак.